Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Glenn Calleja, artist li jesplora u jġonġi flimkien il-poeżija, is-sengħa tar-rakkont u l-arti performattiva. Glenn jikteb l-aktar bil-Malti u f'xogħlu jiffoka fuq temi partikolari. Fil-poeżija huwa jħobb jirriċikla kitba li teżisti diġà. Huwa ppubblika tmien xogħlijiet, fosthom Ir-Raġel, Eki Teki u Tkeċnir. Allura Glenn, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar inzertajt għamilt perjodu ma niflaħx. U rajt da żewġ kotba raw xulxin. L-ewwel rajt ta' Alex, il-srib reġgħu saru valinużi, mbagħad rajt ta' Stanjo What happens in Brussels stays in Brussels. Ehm, e, li nsib interessanti fit-tnejn li huma huwa li l-żewġ kittieb għamlu xi ħaġa li jiena dejjem xtaqt nagħmel. Ehm, fil-każ ta' Stanjo, Kiteb f'kapitli żgħar ħafna, jiġifieri hu qasam l-istorja lineari tiegħu qasamha f'biċċiet u kiteb kapitli żgħar. Skont jiena mhux dejjem irnexxielu, mhux dejjem ħadmitlu u fil-fatt inkun kurjuż nara id l-editur warajha kieku. Ikun interessanti bħala proċess. Min-naħa ta' Alex, l-iktar ħaġa li xtaqt nagħmel, u li rnexxielu jagħmel Alex b'mod tajjeb ħafna skont jiena huwa li qed jikteb dejjem fit-tieni persuna. Kif nafu mhux mhux l-eħfef mod kif toħloq narratur mit-tieni persuna, imma jirnexxielu jagħmilha tajjeb ħafna. Il-ktieb Is-Sriep forsi huwa magħruf l-iktar għall-użu taż-żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż flimkien. Però skont jiena l-ikbar saħħa tiegħu huwa l-fond ta' stejjer, huwa sinjur ħafna fin-narrattivi, fl-umanità tiegħu, umanità skont jien onesta, jekk tista' tpoġġi dak it-tip ta' valur fuq il-ħaġa, u mhux għal-lingwa tiegħu. Bl-istess mod mhux għall-mod kif ġie ppubbliċizzat, pereżempju għall-isfond politiku tiegħu. Minn dak il-lat kont diżappuntat, mhux b'tort tal-kittieb naħseb jien imma min-naħa tal-magna tal-pubbliċità. It-tnejn li huma huma jmissu mal-belt ta' Brussell u t-tnejn li huma huma kittieba tal-ġenerazzjoni tiegħi. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor bilfors irrid nirrelata u nirreferi għalihom fil-qari tiegħi, fil-kitba tiegħi. Stanju naħseb mhuwiex l-aħjar rumanz tiegħu. Alex, min-naħa l-oħra, s'issa minn dak li qrajt tiegħu huwa l-aħjar rumanz li qrajt tiegħu. Huwa żviluppat tajjeb ħafna, inkredibilment tajjeb anke fil-mod kif jaqgħad l-istejjer, minkejja li bħala struttura jżomm narrattiva lineari għall-aħħar. Totalment lineari, qed issegwi pass wara pass, imma mbagħad għandu stejjer li huma micro-narratives li huma. b'saħħithom immens, skont jiena. Grazzi ħafna Glenn talli ġibtilna dawn iż-żewġ kotba u qsamthom magħna. Grazzi ħafna lilkom talli segwejtuna. Infakkrukom biex tiktbulna u tgħidulna x'qegħdin taqraw intom dan l-aħħar. Agħmlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u aħna fl-aħħar ta' din is-sensiela se nistiednu lil xi ħadd minnkom biex jiġi hawn u jkellimna dwar dan. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.